א רעדזשיסטער הייסט א אראפגעקוקטע דזשאב? ווער קוקט עס אראפ? דער מענטש אליינס, דאנק דעם אייבערשטן שכוח אייבערשטער, איך האב געענדיגט א טאג שטיין דא ביים רעדזשיסטער, איך ברענג אהיים מיד ליד זעקס דאלער, די מעשה מיטן בעל בטחון פון רעבן, איך ברענג אהיים וועידזשעס. ווי ארבעטסטו? איך פליפ נישט קיין הייזער, ניין. און וואס טוסטו? איך בין די יוקל פון די געשעפט. וואס? איך ברענג אהיים פרנסה! די פארשעמטע מענטש איז דער מענטש וואס זיצט ביי זיך, א מצורע, א קראציגער מענטש, רחמנא לצלן, זיצט ביי זיך אינדערהיים, מ'האט אים אפגעזאגט פון זיין דזשאב, און ער איז א עקשן, א גאפסן, א. שחצן און ער גייט נישט ארבעטן ווי לאנג ער גייט באקומען עפעס א גרויסע זאך און ביזדערווייל עפנט ער נאך א קרעדיט קארד און ביזדערווייל האט ער נאך חובות און ביזדערווייל האט ער נאך חובות און די שפיל שפילט ער קומט אין שול טוט זיך אן אים שטריימל קומט אין שול און ער זיצט צווישן די מכובדי העם ער ווייסט נישט אז מען לאכט סיי ווי סיי אונטער דיר ניין אבער ער איז פון די חשובע מענטשן אלץ פיין און וואויל דו ביסט די פארשעמטע מענטש דו ביסט א פארשעמטע מענטש ער טאר גארנישט נוצן. וועט גארנישט נוצן, קודם כל דו מאכסט חובות, ווי גייסטו באצאלן די געלט? ווי גייסטו באצאלן די געלט? דו ווייסט אז מען טאר נישט האבן קיין חובות, מען טאר נישט בארגן? היינט קומט צו מיר אריין א אינגערמאן, איך זאג דיר, איך נישט קענען גלייבן אז מענטשן זאלן האבן חובות, א אינגערמאן זאגט מיר ער האלט ביי הונדערט טויזנט דאלער חובות, איך קוק אים אן, זאג מען זעץ זיך אראפ. ווי? פארוואס איז דא הונדערט טויזענט דאלער חובות? דו האסט דאך נישט גארנישט אין לעבן, האסט געבארגט געלט פאר א ביזנעס? האסט געבארגט געלט פאר דאון פעימענט פון א הויז? איז דא זאכן וואס מען קען נאך פארשטיין? פאר לעבנסטעג? פאר רענט בארגט מען געלט? יא, אבער וואס טו איך אז איך האב נישט קיין געלט? זאג, און בארגן איז נישט קיין אפשן? בארגן איז ווי דו נעמסט א גאן און דו שיסט דיך. דאס הייסט איך דארף צאלן רענט, סאו וואס טוסטו? וואס איז די אפשן? דו קענסט מיר בארגן פופצן הונדערט דאלער? איך וועל דיר באצאלן, איך האב א גאנצע חשבון, איך וועל דיר באצאלן. די ווייב קאלט, מען דארף א שבת ארדער, ס'איז נישטא קיין געלט. אקעי, איך קום אהיים ביז א האלבע שעה, קענסט מיר בארגן צוויי הונדערט דאלער, צוויי הונדערט פופציג דאלער פאר א שבת ארדער? דאס איז נישט קיין אפשן, דאס איז אזוי ווי דו שיסט דיך, רחמנא ליצלן. דאס איז אזוי ווי דו שיסט דיך, דאס קומט ווייל ס'פאסט נישט פאר א מענטש צו טון פשוט'ע ארבעט. חתונה געהאט, און דו שטייסט און טראכט, וואס איז מיין שווער זאגן אויף מיר? וואס איז דיין שווער זאגן אויף דיר? דיין שווער האט דיך קושן, דיין שווער האט זען ביסט א ערליכע איד, דו ברענגסט אהיים געלט פאר מיין טאכטער.